Is-sit www.kennitvella.com u l-filmati li qed inwasslulkom permezz ta' dan is-sit huma miġjuba lilkom bix-xewqa t-tajba ta'. Malta Racing Club, l-assoċjazzjoni li torganizza t-tiġrid ta' żwiemel f'pajjiżna fil-korsa tal-Marsa. www.maltaracingclub.com. Kenny Vella jsellmilkom u jilqakom għat trasmissjoni ta' tiġrijiet li ġew imtella fil-korsa tal-Marsa il-Ħadd 2 ta' Frar waqt it-tielet laqgħa tal-istaġun, laqgħa li kienet tikkonsisti minn għaxar tiġrijiet kollha l-żwiemel ta' trot, kien hemm ukoll tiġrija tal-ponijiet misjuqa ukoll minn tfal. Spikkaw l-aktar ukoll is-sensiela ta' tmien heats mill-kampjonat Assikura Kampjonat għal Żwiemel tal-Klassi Bronż, l-ewwel kampjonat għal dan l-istaġun fuq distanza ta' 2,140 metru bi 32 żiemel jikkwalifikaw ukoll għall-fażi tas-semi finali. Intant il-laqgħa tiftaħ b'din l-ewwel tiġrija, waħda normali tal-Klassi Silver fuq distanza ta' 2,640 metru fejn hawnhekk kellna binwett lill-debuttant Franċiż ta' għaxar snin, Atout Thauffour, misjuq minn Noel Baldacchino, u mbagħad insibu wkoll bil-numru tnejn lill-Leap Day Credit ta' Jean-Claude Vassallo bi tlieta Driat Boko, Andrew Farrugia, bl-erba' Sharif America, Matthew Sammut, bil-ħamsa Suraud de Cornillier, Charlie Camilleri, bis-sitta Sitkarot, Tony Demanuele, bis-seba'. Debuttanta Żvediża ta' seba' snin u nona misjuqa minn Clifford T. Calleja bi tmienja, Alistair Dussuret anki dan ġdid ta' xahar snin taħt il-gwida ta' James Carabott bi disa', Demon De Babel, Rodney Gatt bl-għaxra Urbeck Dry, Brian Zammit bil-ħdax, Albatross Rainbow, Mark Mifsud bi tnax, żiemel ieħor ġdid Żvediż ta' xahar snin, Tajer Buchon, Jesmar Gafaw bi tlettax, Medneo, taħt il-gwida wkoll ta' Sean Portelli. Tiġrija li hawnhekk kellna l-bidu tajjeb fost l-oħrajn għal dan iż-żiemel ta' Jess Margafa, Tajer Buxon, flimkien ma' Andrew Farrugia b'Driad Boko u Noel Baldacchino Batut tħawfur, mbagħad kien Noel Baldacchino li mar qudiem Batut tħawfur li qed narawh ukoll witti triqu tilgħu wkoll tnejn fuq inħata barra Charlie Camilleri permezz ta' Is-Sur Du Cornillie u mbagħad fit-tielet post jinżel Thayer Bushon, segwit ukoll fir-raba' pożizzjoni minn numru tlieta, jiġifieri Driad Boko ta' Andrew Farrugia u tiġrija tajba wkoll qed ikollu James Carabott bi numru tmienja Alistair Du Surret. Dawn iż-żwiema li għadhom kemm qabdu wkoll il-kurva tal-lemin tagħna fejn issa nistennew illi Dawn il-parteċipanti jaqbdu wkoll l-aħħar 900 metru tagħhom fejn naraw dejjem lil Surodu Cornilie li issa qed jipprova wkoll imur fl-ewwel pożizzjoni. Suro du Cornilie segwit ukoll mill-istess Atut Haufur li kien qiegħed jokkupa l-ewwel pożizzjon u mbagħad ir-reazzjoni ta' Tayar Buchon l-istess ukoll reazzjoni fuq naħa ta' barra qiegħed iwettaqha James Carabott, permezz ukoll tan-numru 8 Alistair Dusuret meta dawn iż-żwiemel jonqoshom biss li jduru anki biex jaffrontaw id-dritta finali naraw kif ħa tiżvolġi din it-tiġrija fl-aħħar ftit metri tagħha fejn naraw ukoll l-avvanz ta' Thayer Bushon fuq in-naħa ta' barra tiela' wkoll Alistair Dusuret u naraw ukoll ir-reazzjoni ta' Leap Day Credit Però rebħa tmur għand Tray Buxon quddiem Alistair Du Souret, fit-tielet post Leap Day Credit u fir-raba' post Surod Cornelier. The Equestrian Haven, il-ħanut tan-niger li fih issibu dak kollu li għandkom bżonn għaż-żwiemel tagħkom, inġenji, tagħmir għall-ġerrejja, supplimenti, ħwejjeġ u rigali b'tema ekwestra. Issibu wkoll srieken, karrijiet u għajnuna fix-xiri ta' żwiemel barra li norganizzaw ukoll it-trasport ta' żwiemel minn u lejn Malta. Il-ħanut The Equestrian Haven issibuh faċilment fi Triq Ħal Far li mill-ajruport twassal għal Freeport. Għal aktar informazzjoni ċempel 21652088-21652088 jew 99424170. Tistgħu wkoll iżżuru l-paġna tal-Facebook The Equestrian Haven. Tibda wkoll hawnhekk it-tieni tiġrija, l-ewwel heat mill-kampjonat Assikura, l-ewwel kampjonat għal dan l-istaġun 2020 għall-żwiemel tal-klassi bronż fuq distanza ta' 2140 metru. Fi hawnhekk għandna Binuetlu Rodrigo u Raymond Schembri bi tnejn Djari Dutt, Clayton Sejkel bi tlieta Baron de Citrus, Nicolas Cauchi bl-erba' valjant Marco Rodnigat bil-ħamsa Azdeker Charlie Camilleri bis-sitta Udjain Bryan Zammit bis-sebgħa Atomic Julian Anton Cassar bit-tmienja Missy Dell Sandro Cutajar bid-disgħa Verjak Hulinois James Falzon bl-għaxra Lark Rolling Stone Clint Vassallo bil-ħdax Eros Dar Pet taħt il-gwida ta' Noel Baldacchino. Tiġrija illi hawnhekk kellna l-bidu tajjeb għal Charlie Camilleri permezz ta' numru ħamsa Ace De Care illi rajnih jiftaħ vantaġġ ta' madwar żewġ tulijiet fuq Raymond Schembri b'Rodrigo li jinsab fit-tieni post u mbagħad fit-tielet pożizzjoni tul Warajh qed naraw ukoll il-Qrodni Gatt u numru erbgħa Valiant Marco. U mbagħad wara Valiant Marco jitilgħu aktar żwiemel meta dawn il-parteċipanti qed iduru għal darba oħra minn quddiemna. Infakkarkom illi minn din l-ewwel heat l-ewwel erba' żwiemel biss iridu jikkwalifikaw għall-fażi tas-semifinali. Id-dawra b'issa tmiem u As Decker għadu jżomm l-ewwel post. Ikun As Decker Fl-ewwel pożizzjoni, segwit dejjem minn Rodrigo u anki Valiant Marco, mbagħad tila wkoll minn warajhom ukoll qed naraw lil Noel Baldacchino permezz ta' numru ħdax Eros Darpet illi Noel ukoll li jagħti tellgħa lil Dani Zimel fir-raba' pożizzjoni hekk kif issa wkoll naraw li dawn iż-żwiemel qegħdin jaqbdu dritta tal-faċċata tagħna fejn Azdeker ikollu wkoll l-isfida denja dalwaqt ta' Valiant Marco. Azdeker, Valiant Marco jibda wkoll iżid fil-ġiri, Noel Baldacchino, Beros, Darpet, u mbagħad hemm ukoll Rodrigo ma' dawn għadna li semmejt qed jitlaq ukoll bħalissa Nicolas Cauchi permezz ta' Baron du Citrus Hekk kif imiss li naqbdu l-aħħar 200 metru għal dawn iż-żwiemel, Bas de Care jibqa' jżomm dejjem l-ewwel post, segwit minn Valiant Marco. Id-dritt ta' finali, nkunu magħrufa l-ewwel żwiemel li se jagħmlu għas-semifinali ta' dan il-kampjonat assikura għaż de Care. Qiegħed kompletament jieqaf, qiegħed imur ukoll quddiem issa. Il-żiemel bil-numru erba' Valiant Marco l-attakk ukoll ta' Noel Baldacchino u jirnexxielu fl-aħħar metri Noel Baldacchino jmur quddiem Berosdar Pett li temm l-ewwel minn Valiant Marco Like Rolling Stone u fit-tielet post jispiċċa wkoll forsi l-żiemel bin-numru tlieta Baron du Citrus. Imħatri fuq tiġrijiet fir-Renju Unit u anki fl-Isvezja permezz ta' UBET, British and Irish Horse Racing u Moldco Lotteries. Idħol ukoll fis-sit uffiċjali ta' Moldco Lotteries jew inkella irrikorri fl-iktar fergħa viċin tagħkom ta' imħatri u distributuri tal-luttu ta' Moldco Lotteries għal imħatri fuq tiġrijiet fir-Renju Unit u fl-Isvezja. Imiss ukoll li nagħtu ħarsa lejn it-tielet tiġrija, t-tieni heat mill-kampjonat Assikura l-żwiemel dejjem tal-klassi bronż fuq distanza ta' 2140 metru fi hawnhekk għandna bil-numru wieħed lil Aigle Duclos ta' Brian Debono bil-numru 2 Dream of Dupa Jason Cordina bi tlieta Quattro lejn Joseph Scerri bl-erba' Artist, Dalis, Seman Attard bil-ħamsa Bien Heureux, Clint, Vassallo bis-sitta First Express, Mark Desira bis-seba' Sneak Peek, Godwin Gatt bit-tmienja Vilmer West, Tony Tanti bid-disgħa Capello Vici, Kurt Saliba bl-għaxra Xaxutter, Christian Vassallo bil-ħdax Kabrid Boulay taħt il-gwida ta' Charles Camilleri. Tiġrija li fiha kellna l-bidu tajjeb għan-numru 8 Villmer West ta' Tony Tanti li rajnih jibda tajjeb flimkien ukoll man-numru 4 Artis Dalis ta' Eman Attard però eventwalment kellna wkoll il-kambjament fl-ewwel pożizzjonijiet speċjalment meta bdew ġejjin reazzjonijiet ta' żwiemel bħal Aigle Duclos ta' Brian Debono kif ukoll ta' Xaxu Ter u Christian Vassallo hekk kif issa wkoll naraw anki l-avvanz fuq in-naħa ta' barra ta' Kurt Saliba permezz ta' numru disa' Capello Vici. Ikun Capello Vici li attwalment jgħad imur fl-ewwel pożizzjoni jkun segwit ukoll min-numru ħdax Cabridu Bulej u mbagħad wara Cabridu Bulej jitla' anki numru wieħed Aigli Duclos ta' Brian Debono segwit ukoll minn Bjan Huru b'dawn iż-żwiema li għadhom kemm daru wkoll il-kurva tal-lemin tagħna jatla' wkoll fir-raba' pożizzjoni hemm Mark Desira bi numru sitta First Express u mbagħad wara First Express nerġgħu naraw ukoll reazzjoni ta' Emma Nattard u numru erba' Artist Dalis. Hekk kif issa naraw li ħa jkollna l-aħħar 500 metru għal dawn iż-żwiemel tal-klassi bronż, issa t-tiġrija hija waħda nċerta ferm b'taqtigħa u dwell eċċitanti fl-ewwel pożizzjonijiet bejn Capello Vici u anki Cabrit u Boulay. Naraw ukoll warajhom lil Bienheureux u mbagħad nerġgħu naraw ukoll lil Aigle du Clos. li għadu jżomm ukoll ir-raba' pożizzjoni, jattakka fuq in-naħa ta' barra jipprova b'Byanhuru imur tlieta fuq in-naħa ta' barra meta nduru għall-aħħar 200 metru biss ta' din it-tiġrija, Byanhuru jattakka, jirnexxielu proprju issa, imur fl-ewwel pożizzjoni Byanhuru però temm Capello Vici u r-rebħa tmur għand Byanhuru minn Capello Vici fit-tielet Pożizzjoni numru wieħed Aigle du Clon segwit minn Cabri du Boulay. Għal prodotti ta' kwalità għaż-żiemel tiegħek irrikorri għand Sean Pete Azzopardi u Jeffrey Scerri ta' SPJ Feeds, Foreign Equine Products, għal kull tip ta' prodotti ta' kwalità għaż-żwiemel tiegħek direttament mill-Irlanda, Kraft, Ikkunsidrat il-ġwież numru wieħed fl-Iskandinavja u fost l-aktar imfittxija fid-dinja. Spillers, ġwież u prodotti naturali oħra ta' kwalità għaż-żiemel tiegħek. Red Mills, ġwież imfittex mill-aqwa trejners Ingliżi u Amerikani. Svenska Foder, għal kull tip ta' ikel u ġwież tal-ogħla livell

Espj Feeds għall-bżonnijiet tiegħek. Induru wkoll għar-raba' heat, anzi t-tielet heat, ir-raba' tiġrija dejjem tal-klassi bronze, dejjem fuq distanza ta' 2,140 metru, fi hawnhekk għandna Benoît Lul Zenit Karsk u Clint Vassallo bit-tnejn Xatein Dexal, Sam Cassar, u mbagħad insibu wkoll bil-numru tlieta lil Valmande Jofflo, Aaron Vella bl-erba' Devil Boko, Rodney Gatt, bil-ħamsa, u Golindu Rip, Kerstin Jalance, bis-sitta, Gatania, Lori Borg, bis-sebgħa, Celiandu Corbon, Anthony Curmi, bit-tmienja, Kadum Rock, Noel Baldacchino, bid-disgħa, Kerbidu Schitt, Anthony Zammit, bl-għaxra, Khalil Magdalen, Charlton Gauci u bil-ħdax Cyrus Delacour, is-sewwieq ikun Pawlu Galea. Tiġrija li hawnhekk diġà tilfet żewġ protagonisti tagħha, n-numru għaxra Khalil Magdalen u n-numru tnejn Chatain Deschal li ġew skwalifikati wara li kellhom ftit ta' diffikultà fl-ewwel metri tat-tiġrija, però intant kellna l-bidu tajjeb għal Zenit Karsk ta' Clint Vassallo. Hi flimkien ukoll ma' Rodney Gatt u Devil Boko u anki Kirsten Jalanze Bugolin Durib, dawn it-tlieta kienu l-aktar b'saħħithom wara l-karozza Tatlu u ħadu mal-ewwel pożizzjoni attraenti. Hekk kif ingħata l-bidu uffiċjali fil-fatt l-aħjar minn dawn kollha kien Rodney Gatt permezz ukoll ta' Devil Boko li qed narawh fl-ewwel pożizzjoni dawra mit-tmiem segwit ukoll minn Kadum Rock. Etano u l-Baldacchino mbagħad wara Kadum Rock naraw ukoll il- Zimel ta' Clint Vassallo Zenit Kars segwit minn Sejlan Dukorbon li qiegħed jitla' fir-raba' pożizzjoni hekk kif issa wkoll dawn iż-żwiemel għadhom kemm daru wkoll il-kurva tal-lemin tagħna jaqbdu dritta tal-faċċata tagħna dawn iż-żwiemel tal-klassi bronż hekk kif dejjem ikollna quddiem proprju lil Rodney Gatt permezz ukoll ta' Devil Boko. Ikun Devil Boko li s'issa rnexxielu jibqa' jżomm l-ewwel post għalkemm qed ikollu wkoll assedju tista' tgħid kemm minn Noel Baldacchino b'Kadum Rock u Clint Vassallo permezz ukoll ta' Zenit Cars kumbatt wara Zenit Cars kien nerġgħu naraw ukoll lil Sejlan Du Corbon hekk kif issa imiss li dawn iż-żwiema li duru għall-aħħar ftit metri għat-tmiem naraw l-aħħar ftit battuti ta' din it-tiġrija meta Noel Balda kienu qed jipprova jieħu It-tieni suċċess tiegħu llum waranofsinhar, bħal kif qed jagħmel ukoll jipprova Clint Vassallo, però Noel Baldacchino jżomm l-ewwel post u jirnexxielu jtemm rebbieħ f'heat oħra Noel Baldacchino permezz ta' Kadum Rock quddiem Zenit Karsk, Devil Boko u fir-raba' post Cyrus Delacour.

2767 3928.
Il-ħames tiġrija kienet ir-raba' heat dejjem mill-kampjonat għas-sikura tal-bronż fi hawnhekk kellna Binwetlul de Haan u Rodney Gatt bi tnejn Balzan u Dylan Gatt bi tlieta Rekordu Mexique Marvin Cauchi u mbagħad sibna wkoll bil-numru erba' lil Runway ta' Alan Barun bil-ħamsa Bone Machine u Frans Tanti bi sitta Motion bi Schöwe, Charlie Camilleri bi seba', Scogan Slotten, John Vella bi tmienja Żiemel ġdid Franċiż ta' tmien snin, Camland, u Clint Vassallo bi disa' Tourbillon, Dylan Baldacchino bl-għaxra Mister Planner, Jean Paul Polidano bil-ħdax Dixu Montaval taħt il-gwida ta' Charlie De Giorgio. Tiġrija li hawnhekk kellna l-bidu tajjeb għal dan iż-żiemel ta' Charlie Camilleri, jiġifieri l-żiemel bin-numru sitta Emotion B'Cheve li rajniha tibda tajjeb però mal-ewwel imbagħad ikollna r-reazzjoni ta' aktar parteċipanti F'din it-tiġrija, tiġrija fuq distanza ta' 2140 metru bl-ewwel erba' żwiemel iridu jikkwalifikaw għas-semi finali biex jingħaqdu wkoll mal-kumplament ta' żwiemel li se jkun diġà kwalifikaw proprju għall-fażi li jmiss ta' dan il-kampjonat. Iż-żwiemel tal-klassi bronż iduru għal darb'oħra minn quddiemna 1000 metru biss għat-tmiem u fl-ewwel pożizzjoni issa qegħdin tinnutaw komdu komdu numru tlieta Rekord du Mexique ta' Marvin Cao kielet ikun segwit mill-numru tnejn Balzan ta' Dylan Gatt u mbagħad wara Balzan qiegħed javvanza wkoll Charlie Camilleri b'Emotion Bishop segwit ukoll minn Charlie De Giorgio b'dik su Montaval hekk kif dawn iż-żwiemel daru wkoll il-kurva tal-lemin għalhekk dan ifisser illi jonqos biss 900 metru għat-tmiem b'Marvin Cao jipprova kemm jista' jikkontrolla lil Rekord du Mexique Dan iż-żiemel veteran ta' ħmistax-il sena qed iżommu kemm jista' fuq idejh biex anki jkollu biżżejjed enerġija għall-aħħar metr għalkemm issa tlajn diversi żwiemel fosthom Gianni Vella permezz ukoll tad-debba tiegħu Scougans Lotten u għad hemm Charlie Camilleri fit-tieni post permezz ta' Emozion B'Sure kif dawn iż-żwiemel issa jonqoshom li jaqbdu l-aħħar 300 metru tagħhom dejjem ikollna lil Record du Mexique. Record du Mexique li ilu jżomm l-ewwel pożizzjoni għal parti twila tad-distanza Marvin Cauchi madankollu issa ġej ukoll attakk fuq il-naħa ta' barra minn sewwieq ieħor mill-gżira tat-tliet għoljiet, il-gżira Għawdxija, Gianni Vella bin-numru seba', Skogan Slotten u Marvin Cauchi b'Record du Mexique u f'din it-taqtigħa Bejn żewġ sewwieq Għawdxin, itemm l-ewwel Marvin Cauchi b'rekord u Mexic minn Skoganslotten Emotion Becherve u fir-raba' post The Hand.
A Queen Supreme, prodotti Taljani ta' kwalità għaż-żwiemel tiegħek bi prezzijiet ukoll tajbin. McQueen Supreme. Għal aktar informazzjoni irrikorru fil-ħanut ta' David Ellul li jinsab ukoll viċin il-Korsa tal-Marsa. EQUEEN Supreme, prodotti Taljani ta' kwalità għaż-żwiemel tiegħek.
Il-ħin ukoll li nduru għas-sitt tiġrija, l-ħames ħid dejjem tal-kampjonat tal-klassi bronż, fejn hawnhekk għandna Bedumwet lil Odesa Scerri ta' Marku Debono bi tnejn Jean Dubuisson redent marru bi tlieta Riccio Lagette, Anton Cassar u mbagħad insibu wkoll bin-numru erba' debuttant Franċiż ta' tmien snin Calin Laravel, Noel Baldacchino bil-ħamsa Viulil, Eric Bezzina bis-sitta Largo Launcher, Darren Grima bis-seba' MT Jewel, Mark Bonnici bit-tmienja Viv Lelufjat, Charlie De Giorgio bid-disgħa Andrea Filu, Paolo Galea bl-għaxra Theo Delandiar, Mark Mifsud u Bernadash Vesuv, D'Odyssée, taħt il-gwida ta' Jesmar Gafa. Tiġrija li hawnhekk il-bidu tajjeb ikun għal Darren Grima bl-Argo Launcher illi qed narawh ukoll jibda tajjeb ikun segwit minn numru seba' MT Jewel ta' Mark Bonnici u mbagħad naraw ukoll ir-reazzjoni ta' aktar żwiemel li tilgħin min-naħat ta' wara fosthom Paolo Galea Permezz ta' numru disa' Andrea Filu illi qed naraw il Pawlu ukoll ipoġġi lil dan iż-żiemel fl-ewwel pożizzjoni bħalissa. Infakkarkom illi anki minn hawnhekk erba' biss ser jiddikwalifikaw għall-fażi ta' semi finali ta' dan il-kampjonat. Kampjonat illi qed jiġi organizzat bħala l-ewwel wieħed illi għandna għal dan l-istaġun. 2020 Ebda wara mit-tmiem ikollna dejjem lil Andrea Filou. Ikun Andrea Filou segwit fit-tieni pożizzjoni min-numru 11, Vesuv Dodise, u mbagħad Jitlanki Viulil segwit ukoll minn Ricciola Jett. B'dawn iż-żwiemel għadhom kemm daru wkoll il-kurva tal-lemin tagħna. Għal darba oħra jmiss li issa dawn iż-żwiemel jaqbdu wkoll id-dritta tal-faċċata tagħna. Ħames ħit li tidher li ħa tkun waħda insidjuża ferm għal dawn iż-żwiemel tal-klassi Bronze, speċjalment min-naħat ta' wara. Jibdew tlgħin Redent Magro bi numru tnejn Jindu Buisson. Hemm ukoll reazzjoni f'waqtha tal. żiemel ta' Mark Mifsud, numru 10 Theo Delandjar li qed jipprova wkoll jagħmel reazzjoni fuq il-naħa ta' ġewwa, anzi fuq in-naħa ta' barra meta issa jmiss l-aħħar 300 metru jibqa' Pawlu Galea fl-ewwel post permezz ta' Andrea Filou. Ikun Andrea Filou però tila' wkoll is-Sanki Mark Bonnici permezz ukoll ta' MT Jewel b'dawn iż-żwiemel iduru issa biex jaqbdu d-dritt finali tagħhom fejn naraw il-MT Jewell jaħdem mill-attakk tiegħu fuq Andrea Filu hemm ukoll Eric Bezzina permezz ta' Vjulil ikun Vjulil u Eric li qed jattakkaw propju tajjeb fl-aħħar metri u r-rebħa tmur hawnhekk għand Eric Bezzina permezz ta' Vjulil quddiem Andrea Filu fit-tielet post Odessa Xerri u fir-raba' post Largo Loncer.
Għandek bżonn tagħmel kuntatt ma' xi sid, sewwieq, trainer, fi Franza, l-Italja, l-Iżvezja, jew f'xi pajjiż ieħor Ewropew? Għandek bżonn ukoll forsi takkwista xi ritratt jew xi filmat taż-żiemel tiegħek meta kien għadu jiġri barra minn xtutna? Jew inkella għandek xi diffikultà bid-dokumenti taż-żiemel tiegħek? Nistgħu ngħinuk? Agħmel kuntatt magħna u aħna nippruvaw nagħtuk l-assistenza possibbli. Dan grazzi wkoll għal diversi kollegi li għandna madwar id-diversi pajjiżi Ewropej. Ċemplilna fuq 79487838 79487838. Is-sit tagħna www.kenitvella.com qiegħed hemm Għas-servizz tiegħek.
Tibda wkoll hawnhekk is-seba' tiġrija, s-sitt heat mill-kampjonat Assikura l-żwiemel tal-klassi Bronze fejn għandna binumet lil Best of Morshies ta' Dylan Gatt bi tnejn Ikaros Tursk u Jonathan Spiteri, bi numru tlieta insibu lil Desir Ladub u Sean Portelli bl-erba' Fakir Halerid, Raymond Schembri bil-ħamsa Diego Gil, Jason Zara, bis-sitta, Design Rib, Clint Vassallo, bis-seba', Too Cool To Care, Charlie Camilleri, bit-tmienja, Quickspin, Paolo Galea, bid-disa', debuttant Ġermaniż ta' disa' snin, Heinz Haino, Andrew Farrugia, bl-għaxra, Unlike That Wall, Ian Galea u bil-ħdax, Dollar Du Bocage, taħt il-gwida ta' Noel Baldacchino. Tiġrija li hawnhekk Raymond Schembri rnexxielu jmur quddiem. sa mill-bidu nett, permezz ta' Fakir Halarid ikun segwit minn Charlie Camilleri u Too Cool Too Care u mbagħad fuq in-naħa ta' ġewwa naraw il Jason Zahra permezz ta' numru 5 Diego Gil u mbagħad wara Diego Gil insibu wkoll lil Paolo Galea u numru 8 jiġifieri Quick Spin li qed jipprova wkoll iżomm il-pass ma' ta' quddiem b'dawn iż-żwiemel ukoll li jinsistu għall-ewwel erba' pożizzjonijiet, erba' pożizzjonijiet li jfissru garanzija għall-fażi li jmiss ta' dan il-kampjonat. Tlieta fuq in-naħa ta' barra wkoll qiegħed jattakka Clint Vassallo bin-numru sitta Design Rib. Hekk kif issa naraw ukoll ir-reazzjoni ta' Dillinghard bin-numru wieħed Best of Morshies. Hekk kif issa Imiss li dawn iż-żwiemel jaqbdu anki l-kurva tal-lemin tagħna għal darba oħra hekk kif ikollna dejjem lil Fakir Hallerid li rnexxielu jżomm l-ewwel post ikun Fakir Hallerid tielat tnejn fuq naħa ta' barra nerġgħu naraw il-90 qrib imbagħad fuq naħa ta' ġewwa Charlie Camilleri permezz ta' Too Cool Too Care segwit ukoll minn Diego Gil imbagħad ma' Diego Gil nerġgħu nsibu lil Best of Morxież, però l-grupp kif tistgħu tosservaw għadu wieħed kompatt ferm ta' dawn il-parteċipanti kollha raggruppati flimkien hekk kif imiss li erba' mitt metru mit-tmiem nerġgħu naraw il-fakir Hallerid li qed jipprova wkoll jerġa' jżid fil-pass minn Best of Morxież hemm ukoll il-ġiri tajjeb anki fuq il-naħħa ta' barra ta' Clint Vassallo b'design rib din id-debba Svediża ta' 10 snin hekk kif induru wkoll għat-tmiem Fakir Halarid ukoll jibdel il-pass u Andrew Farrugia jerba' fuq in-naħa ta' barra bil-Ġermaniż Heinz Haino. Ikun Heinz Haino imma bir-reazzjoni wkoll ta' Best of Morshi's U forsi hawnhekk ir-rebħa tkun għal numru wieħed Best of Morxies minn Heinz Haino, fit-tielet post Diago Gil u fir-raba' post in-numru tnejn Ikaros Tursk.
Qed tfittex xortik? Tittanta xortik tixtri xi żiemel mill-Italja? Għandna wkoll żwiemel Taljani għall-bejgħ direttament mingħand diversi sidien Taljani, diversi wkoll trainers Taljani illi tawna wkoll l-esklussiva għall-bejgħ taż-żwiemel Taljani tagħhom. Għal aktar informazzjoni ikkuntattjaw lili personalment jew inkella segwu s-sit www.kennetvella.com.
Waslet biex tibda wkoll l-aktar tiġrija mistennija f'din il-laqgħa t-tmien waħda tal-klassi Premier fuq distanza ta' 2,640 metru fih hawnhekk għandna bin-numertlu l-akrobat Charlie Camilleri bin-numru tnejn għandna lil Vatin Usmas, Andrew Farrugia bi tlieta debuttant Franċiż ta' għaxar snin American Jet, Darren Grima bl-erbgħa Anakid Dutai, Redent Margo bil-ħamsa Tibċib, Noel Baldacchino bis-sitta and here I am Mario Baldacchino bis-seba Stal Warning, Rodney Gad bit-tminja Vic Della Ferm, Ivan Stivala bid-disa Ugo Dixakot, Mario Fenech bl-għaxra Bandit Dukudu, Clint Vassallo. Mbagħad għandna wkoll dan huwa debuttant fil-fatt ta' disa' snin bil-11 Sapaju u George Grech, u mbagħad wara Sapaju nsibu wkoll lil numru tnax Zonguldak, Mark Mifsud, bi tlettax Queenswood, Kirsten Axisa, bl-erbatax Vic Duboissis, Gianluca Grech, bil-ħmistax Uranu Strepol, Chris Cassar u bis-sittax Vivoli taħt il-gwida ta' Marvin Cauchi. Tiġrija li hawnhekk kellna l-bidu tajjeb. fost l-oħrajn għan numru 7 Stall Warning ta' Rodney Gatt li rajnih jibda b'saħħtu dan iż-żiemel fit-tieni ħarġa tiegħu biss ġewwa Malta. Stall Warning rajnih jibda tajjeb fejn nibqgħu naraw ukoll li qed ikollna anki ġiri tajjeb ta' diversi żwiemel fosthom ukoll numru 5 Tipċip ta' Noel Baldacchino anki Vatinus Mas ta' Andrew Farrugia b'dawn iż-żwiemel issa jduru wkoll għal darb'oħra minn quddiemna. Tiġrija li tidher ukoll li qed tkun waħda wkoll interessanti ferm għal dawn iż-żwiemel tal-klassi Premier hekk kif issa d-dawra mit-tmiem jibda wkoll itella' fuq in-naħħa ta' barra anki l-sewwieq Ivan Stivala permezz tan-numru 8 Vic Della Ferm. Ikun Vic Della Ferm li qiegħed jattakka wkoll fuq in-naħa ta' barra jinżel fit-tielet post Noel Baldacchino b'Tip Chip u mbagħad wara Tip Chip naraw anki lil Anakid Dutai ta' Redent Magro min-naħa ta' wara wkoll qiegħed jinqala' Marvin Cauchi bi numru 16 Vejvoli li qed jaqbeż żiemel wieħed wara l-ieħor u qiegħed jitla' proprju bħalissa fis-seba' pożizzjoni. Vejvoli li rrimonta li qiegħed jagħmel dan iż-żiemel hija waħda inkredibbli kważi mill-aħħar pożizzjoni jitla' issa fit-tielet post verament żiemel ta' Qawwa kbira qed narawh ukoll lil dan Vivo li jekk hi f'dejjem l-ewwel pożizzjoni nibqgħu naraw il-stall warning ikun stall warning segwit tnejn fuq ngħata barra minn Noel Baldacchino u n-numru ħamsa Tip Chip. Jonqos biss li nduru issa għad-dritta finali fejn stall warning attakkat minn Tip Chip tiela' wkoll fuq il-naħa ta' barra Charlie Camilleri bin-numru wieħed Acrobat b'reazzjoni u rimonta qawwija fl-aħħar metri u r-rebħa tkun ukoll għal Acrobat, l-ewwel rebħa f'Malta minn tip ċieb American Jet u fir-raba' post Vati Nusmas. Għandek bżonn tagħmel kuntatt ma' xi sid, sewwieq, trainer, fi Franza, l-Italja, l-Iżvezja, jew f'xi pajjiż ieħor Ewropew. Għandek bżonn ukoll forsi takkwista xi ritratt jew xi filmat taż-żiemel tiegħek meta kien għadu jiġri barra minn xtutna. Jew inkella għandek xi diffikultà bid-dokumenti taż-żiemel tiegħek. Nistgħu ngħinuk. Agħmel kuntatt magħna u aħna nippruvaw nagħtuk l-assistenza possibbli. Dan grazzi wkoll għal diversi kollegi li għandna madwar id-diversi pajjiżi Ewropej.

Is-seba' tiġrija, anzi d-disa' tiġrija, s-seba' heat mill-kampjonat assikura dejjem tal-istess klassi bronż fi hawnhekk għandna Binwet lil Quaker Groove u Silvio Schembri bi tnejn, Valls de Banville, Joseph Tabone bi tlieta, Joyous taħt il-gwida ta' Noel Baldacchino bl-erbgħa, Bellflower u Tony Tanti bil-ħamsa, James Bond, Mark Mifsud bis-sitta, Black is Black, Andrew Farrugia bi seba' Sherry BB, Anthony Zammit bi tmienja Try to Catch Me, Rodney Gatt bid-disgħa Calissa Rich, Charlie Camilleri bl-għaxra Dream Victory, Jayson Zara u bil-ħdax Danube Debuts taħt il-gwida ta' Kurt Saliba. Tiġrija li kif iħobb jagħmel is-soltu jkun Tony Tanti li jipprova jaħsadhom fl-ewwel metri meta Din id-darba poġġa quddiem l-numru erba' Bellflower. Hemmhekk Tony permezz ukoll ta' din id-debba ta' ħdax-il sena qed narawh ukoll jiftaħ dak il-vantaġġ ta' madwar ħames tulijiet fuq il-numru tnejn Valse de Banville ta' Joseph Tabone. Imbagħad wara Joseph jitilgħu aktar żwiemel fosthom Qed ninnutaw illi tnejn fuq il-naħħa ta' barra fit-tielet pożizzjoni qegħdin nosservaw ukoll iż-żiemel ta' Kert Saliba, in-numru 11 Danube de Butz. Dawra mit-tmiem ukoll, reazzjoni anki ta' Andrew Farrugia u n-numru sitta Black is Black u mbagħad wara dawn jitlaq hemm James Bond ta' Mark Mifsud flimkien ma' Rodney Gatt u Try to Catch Me b'dawn iż-żwiema li issa għadhom kemm daru wkoll il-kurva tal-lemin tagħna u l-vantaġġ li kellha Belflower tista' tgħid hawn jisfuma fix-xejn. Tony Tanti hemmhekk qed ikollu jċedi l-ewwel pożizzjoni fost l-oħrajn lil dan iż-żiemel ta' Mark Mifsud, numru ħamsa, James Bond li huwa frisk minn suċċess fl-aħħar ħarġa tiegħu, James Bond ikun fl-ewwel pożizzjoni, segwit minn Jason Zara u numru għaxra, Dreamed Victory, mbagħad wara Dreamed Victory nerġgħu naraw ukoll il-Danube Debuts, hekk kif dawn iż-żwiemel kulma joqoshom huwa biss li jaffrontaw l-aħħar 200 metru l-attakk ukoll funata barra qed ikun ta' Noel Baldacchino permezz ta' numru 3 eh, Joyu kif issa qed indura l-aħħar ftit eh, metri għat-tmiem eh, fejn naraw dejjem l-ewwel pożizzjoni fidejn James Bond. James Bond li qed ifittex it-tieni rebħa konsekuttiva u f'Malta u rebħa għal James Bond Fit-tieni post numru tlieta Joy Hughes segwit minn Danube Debutz u fir-raba' post ikollna lil Dreamed Victory.
Emess it-transport tax-xandarett ta' Dragon Street Ħal Qormi għal servizz ta' trasport Emess Transport Mobile number 79492549 79492549.
Il-laqgħa tal-Ħadd tagħlaq bl-għaxar u l-aħħar tiġrija t-tmien u l-aħħar heat mill-kompetizzjoni assikura għal żwiemel tal-klassi bronż fuq distanza ta' 2,140 metru. Hawnhekk għandna binwet lil Irena Palema u Pawlu Galea. U mbagħad insibu wkoll bil-numru 2 lil Trazom Wayne Kutajjar bi tlieta Vojud Javron, Tony Mallia bl-erba' Joe Mama Mario Fenech bil-ħamsa, Dinga Dong, Kerstin Jalanzé, bis-seba' Caballo, Duval Briot, Rodney Gatt bit-tmienja Mundus, Ella Ann, Charlie Camilleri bid-disgħa Velko Rock, taħt il-gwida ta' Stephen Garzija u bl-għaxra Utja Enjoy, missieq ukoll minn Victor Camilleri. Wara l-bidu tajjeb ta' Kerstin Jalanzé b'Dinga Dong, dan iż-żiemel inqabeż minn Charlie Camilleri u n-numru tmienja Mundus, Ellen jkun Mundus, Ellen illi qed narawh ukoll fl-ewwel pożizzjoni fejn narawh ukoll iżomm l-ewwel post lil Mundus, Ellen, però mbagħad nerġgħu naraw ukoll ir-reazzjoni fuq in-naħa ta' barra ta' Rodney Gatt bin-numru seba' Caballo, Duval Brio, jkun Rodney illi jpoġġi quddiem proprju lil dan iż-żiemel Caballo, Duval Brio li qed imur quddiem minn Mundu Sallen. U mbagħad fit-tielet pożizzjoni tnej fuq in-naħa ta' barra qed naraw ukoll l-attakk bħalissa tal-żiemel bin-numru tlieta Voyud Javron u Tony Mallia. Ikun Tony Mallia li jattakka wkoll fit-tielet pożizzjoni u mbagħad warajh Pawlu Galea Birena Palema b'dawn iż-żwiemel għadhom kemm qabdu wkoll kurva oħra. L-aħħar erba' żwiemel li se jgħaddu għas-semifinali ikunu magħrufa proprju minn din il-heat hekk kif issa narawhom jaqbdu wkoll id-dritta tal-faċċata b'Caballo, Duval Briot jkun dejjem hu li jżomm l-ewwel post, Rodney Gatt fl-ewwel pożizzjoni segwit dejjem minn Mundu, Selleenne u anki Voyou, Dujavron, Tony Mallia jkompli jimbotta kemm jista' lil Voyu Djavron tnejn fuq naħa ta' barra mbagħad fir-raba' post Irena Palema u Pawlu Galea hekk kif imiss li dawn iż-żwiemel jippreparaw biex iduru wkoll għall-aħħar 300 metru tagħhom. Jaf Rodney Gatt issa konxju li Caballo do Valbrio se jkollu sfida qawwija minn Voyu Djavron hekk kif induru wkoll għall-aħħar ftit metri għat-tmiem Caballo do Valbrio qiegħed Hawnhekk forsi hemm ftit ta' diffikultà żgħira bejn żewġ żwiemel u dan jagħti ċ-ċans lil Vojo de Javron biex ikompli jżid il-pass jirbaħ b'vantaġġ ta' madwar ħmistax il tul minn Dyngadong, Irena Palema u Trazom. B'dawn il-kummenti u b'dawn l-immaġini Kenneth Vella jirringrazzjakom tal-attenzjoni u jsellmilkom.
Equinais, effettiv fuq żwiemel li jiġru fuq art tqila u f'temperatura sħuna. Equinais, prodott Ingliż popolari ferm fir-Renju Unit għal żwiemel li jiġru fuq art tqila.
Il-laqgħa nkludiet ukoll tiġrija tal-ponjijiet fuq distanza ta' 250 metru. Ħadu sehem bi numru wieħed Mysterious Girl, Sheldon Gauge bi tlieta xenxilla, Cristiano Bezzino bil-ħamsa Montego u Mason Bilocca. Kif qed nersqu wkoll lejn it-tmiem naraw il-xenxila ta' Cristiano Bezzina illi jtemm l-ewwel minn Montego u Mysterious Girl.